Ġieli sibtu jekk titlob ħafna l xi ħaġa li mbaqgħet ma waslitx. F'din is-silta, Iżajja jindirizza lil poplu Ludi, poplu li kien ġie mkeċċi mingħajr twelidu u li kien ilu eżiljat għexieren ta' snin. Tant kienu ilhom jitolbu lil Alla biex jgħinhom imorru lura d-dar, li bdew jaħsbu li Alla jew ma setax jew ma riedx jgħinhom. X'għamel Iżaija? Ipprova jerġa' jsaħħaħ il-fidi u t-tama ta' dan il-poplu. F'dan ir-Randan, ħafna snin wara, x'nistgħu nitgħallmu minn dan kollu? Iżaija 40 jirreferi għal tipi differenti ta' distanza bejn il-bniedem u Alla. Ir-Randan jista' jitqies bħala perjodu li jirrappreżenta dawk il-mumenti kollha f'ħajjitna li fihom nħossuna l-bogħod minn Alla. Dan għaliex matul ir-Randan aħna nidħlu fi stennija għal Alla. F'dan iż-żmien Alla hu preżenti u mhux fl-istess ħin. F'ħajjitna n-nuqqas ta' preżenza ta' Alla tista' tuħu diversi forom. Forsi għadna ma skoprejniex lil Alla u għalhekk Alla ma jinħassx. Forsi skoprejna lil Alla ma f'daqqa waħda mhux inħossu l-preżenza tiegħu daqshekk. Jew forsi nkella tnajxu tip ta' ħajja li mhux mixtieqa minn Alla. B'modi differenti, dawn huma kollha forom ta' distanza bejn il-bniedem u Alla. F'din is-silta, Iżaija jindirizza lill-poplu ta' Ġerusalemm, poplu li kien imġiel joħroġ minn artu li kien beda jħossu tradutu minsi minn Alla. Il-poplu ħaseb li Alla la jista' jgħinu u lanqas jimpurtaħ minnu. Dan kollu xi kultant inħossu aħna wkoll. F'dawn il-waqtiet, Iżajja jħeġġeġ lil poplu biex flok jaqta' qalbu jerġa' jirriskja li jafda fl-imħabba u l-fedeltà ta' Alla. Xi drabi bla dubju da mhux daqshekk faċli għalina. Imma Iżejja jfakkarna li Alla ma jgħi qatt iħobbna u mhux bħal bnedmin. Ma jgħajjiex bil-problemi u xejn mhu tqil għalih. Fil-mumenti ta' konfużjoni, ta' dubju, ta' dwejja jew ta' wġigħ, aħna mistiedna niftħu qalbna biex nesperjenzaw l-imħabba li Alla għandu għalina. Il-mistoqsija hi, ir-Randan kif jista' jgħinna nagħmlu dan? Ir-Randan jispirana biex inħejju triq għal Mulej, biex niftħu qalbna għal Alla. Mod poetiku għall-aħħar, fit-tieni parti tas-silta, Iżajja jibda jitkellem dwar widien li qed jintradmu u muntanji li jsiru ċatti. Dawn eżatt xi jfissru. B'dan kollu li qed jipprova juri l-profeta u l-muntanja li forsi hemm quddiemi, Tista' ma tibqax aktar muntanja, iżda ssir triq li nimxija mingħajr wisq batija. Il-muntanja tirrappreżenta dak kollu li hemm bejni u bejn Ġesu. F'ħajti, x'hemm bżonn li ma jibqax iktar muntanja, sabiex inkun nista' nesperjenza l-imħabba tal-la aktar. Wieħed jaf jibda jaqta' qalbu meta jisma' dan kollu. X'irrid nagħmel jien? Kollox fidejja? L-aħbar it-tajba li le, ma' Ġesu l-affarijiet qatt ma jiddependu minna biss L-ewwel pass dejjem hu jieħdu. Alla diġà qed jistiednek għal ħbiberija aktar profonda miegħu. Sempliċement irridu nippruvaw nirreċiprokaw bil-mod li nistgħu aħna. Per eżempju, jekk għadna ma skoprejniex lil Alla b'mod personali, nistgħu nippruvaw nfittxuh b'mod iktar ġenwin u b'qalb iktar miftuħa. Importanti hawnhekk li nħallu l-mistoqsijiet tagħna jgwidawna, ħalli t-tfittxija tagħna tkun iżjed awtentika. Jekk forsi nafu li eh, nafuh lil Alla imma ma tantx inħossu bħalissa, nistgħu forsi nippruvaw nfakru lil nfusna fil-fedeltà u fl-imħabba tiegħu. Waqt li nitolbuh jgħinna nfittxuh aktar anke fil-momenti u żminijiet diffiċli. Jekk qed ngħixu mġibiet ta' kompromess, Nistgħu nippruvaw nitolbuh jgħinna nikbru iktar fil-fidi, fl-imħabba, fid-disciplina. Kultant, biex nippreparaw it-triq, kull ma rridu nagħmlu li nagħtu permess lil Alla biex jaħdem fina. Alla mhux se jimponillu nnifsu, jiġifieri rridu nuruh aħna li rridu ninbidlu. Iżda li xken sforz minn naħa tagħna jista' jipproduċi ħafna frott. Apparti minn hekk tajjeb ukoll li wieħed jinnota li l-bidliet kollha li tkellem fuqhom Iżajija huma bidliet fil-ħajja spiritwali, widien, oljiet, artijiet imħarbta, dawn huma kollha affarijiet li fil-ħajja tagħna jeħtieġu jiġu rranġati. Pereżempju d-distrazzjoni tagħna, it-tendenza tagħna li nfejqu l-anzjetà tagħna bl-affarijiet superfiċjali, bil-ħela ta' ħin, bil-vizzji, il-lista tkompli. Fl-aħħar mill-aħħar, dan kollu huwa vjaġġ. Vjaġġ li ma jistax iseħħ mingħajr tama. Ir-Randan iġedet it-tama tagħna u jistedinna nirriflettu fejn qiegħda t-tama tagħna Fit-tielet parti tas-silta, il-profeta jerġa' japplika l-ħiliet poetiċi tiegħu. Ixebbaħ lil bniedem ma' sbuħja ta' fjura li għalkemm sabiħa għandha bidu u għandha tmiem. Il-punt hu li l-faraġġ li tofri din id-dinja mhuwiex għal dejjem. Dawn il-paraguni juru sens ta' bidla fil-ħajja tal-bniedem. Bħala bnedmin, għandna nisbaljaw u għandna limitazzjonijiet tagħna. Iżda Alla mhux hekk. L-imħabba ta' Alla ma tonqosx, M'għandix inżul, telf ta' paċenzja, ma tbadix mid-dubju. Hawnhekk tinsab it-tama vera, falla nnifsu. Din it-tip ta' tama mhijiex ottimiżmu żejjed, għax l-ottimiżmu jista' jqarrak bina. Ma din hija tama li għandha pedamenta sodi, fimħabba li ma tafx tħobb. Meta nistennew li l-Mulej jerġa' jieħu l-ħajja fina flajt, inkunu qed nistennew b'tama. Hawnhekk it-tama tagħna hi waħda kunfidenti. Għalhekk il-profeta jikteb li dawk li jittamaw fil-Mulej jolew bħal lajkli u jimxu mingħajr ma jajjew. Aħna nħossuna hekk. F'ħajjitna, fejn qegħdin impoġġuha t-tama tagħna? F'min? F'xiex qed nittamaw? Naturalment, f'ħajjitna nafdaw nistennew ħafna affarijiet. Nistennew job interviews, xi album ta' mużika ġdid, ir-riżultati tal-eżamijiet. Il-ħajja tagħna hi parzjalment ħajja ta' stennija. Imma m'għandix tkun ħajja ta' stennija passiva jew ta' stennija l-affarijiet li se jissodisfawna għal żmien qasir biss. Filwaqt li farfeċ xi darba jew oħra jsib għal ġebla jew s-siġra tiegħu fejn jistrieħ, il-bniedem dejjem għaddej dejjem ifittex iktar, dejjem irid iktar. Qatt ma nifqu ngħidu li m'hemm xejn iktar li rridu. Dan mhux bħal ġuħ, fejn f'xi punt naslu ngħidu nfqajt daqshekk. Lena hija differenti. Hija donna infinita. F'dan kollu, kif nistgħu nifmu iktar din l-ansjetà kollha li ġġelna dejjem nifittxu? Din l-ansjetà m'għandix għalfejn neħilsu minnha, imma rridu nifmuha. L-ansjetà hi sinjal li turina li Għandna nibqgħu nittamaw għal ħajja aħjar, għal ħajja iktar sħiħa. F'waħda mir-riflessjonijiet tagħha, Santa Teresa Tavila qablet lil ruħna ma' kastell li għandu ħafna kmamar u ħafna solari. Aktar ma nivvjaġġaw fil-fond fina nfusna, iktar nersquq lejn Alla. L-aħħar kamra hija l-kamra tal-lafina. Fija, il-jien veru tagħna tiltaqa' ma' Alla. Issa sabiex nivjaġġaw aktar fil-fond, sabiex naslu għal din l-aħħar kamra, it-triqat tagħna jeħtieġ li jkunu bla ostakli. Dan hu li jinsab fil-qalba tar-randan, li neħu dak kollu li tellifna sabiex niskopru aktar minn aħna biex niskopru l ġesu fina. Din hija ġrajja li tieħu żmien, ġrajja ta' relazzjoni personali, ġrajja li tisbuq it-tama u tama li fl-aħħar mill-aħħar tkabbar l-imħabba. Il-poeta Malti Ġuże Ketkuti, f'waħda mill-poeżiji tiegħu, darba kiteb Irrid mulej ngħix fil-qasam miegħek, irrid l-imħabba, irrid id-dawl tat-tama, it-tama li twassalni fit-triq tiegħek.